ווערן א צעטעלע ראש השנה מיט אפגעשריבן וואס גייט זיין די קומעדיגע יאר, און יום הקדוש האט מען עס געחתמעט היינט הושענה רבה טיילט מען אויס די צעטלעך, מען שיקט ארויס די שלוחים, היינט איז זייער א הייליגע טאג. מרא ש זכי' צו יגון עילאיני פלעגט אלץ זאגן שאנע רבי, א מענטש קען קומען צום אייבערשטן און זיך בעטן ביים אייבערשטן, רבונו של עולם, איך וויל א נייע צעטל, איך וויל א גוטע צעטל פאר די יאר, הייליגער באשעפער, אויב האט מען אפגעשריבן א נישט גוטע צעטל פאר מיר, פאר מיין משפחה, בעט איך דיך אייבערשטער צורייס די צעטל. און געב מיר א פרישע צעטל, א גוטע צעטל, פאר מיר, פאר די גאנצע משפחה, און פאר אלע אידישע קינדער. מען קען זיך גארנישט פארשטעלן דאס גרויסקייט וואס א איד קומט צום אייבערשטן און ער בעט דעם אייבערשטן אפאר פשוט'ע ווערטער, זייער אסאך מאל האלט מען זיך צוריק פון טון גוטע זאכן, פון דאווענען צום אייבערשטן, בעטן דעם אייבערשטן, ס'קומט אריין מחשבות, פאלשע ענווה, ענווה פסילה ווערט עס אנגערופן אין די הייליגע ספרים, א מענטש הייבט אן טראכטן, ווער בין איך שוין, וואס קען איך שוין, דער אייבערשטער האט דאך שוין סייווי אנגעשריבן פאר מיר וואס גייט זיין, און וואס וועט שוין אויסמאכן אז איך זאל זאגן פאר'ן אייבערשטן, געב מיר עפעס בעסערס. און דער אייבערשטער ווייסט דאך וואס איז גוט פאר מיר, אייב איך וויל טראכטן מחשבות וואס איז נישט גוטע מחשבות, מען קען זיך גארנישט פארשטעלן וואס הייסט א איד קומט ער בעט דעם אייבערשטן אפאר פשוטע ווערטער, רבונו של עולם, הייליגער באשעפער, הייליגער באשעפער, הייליגער באשעפער, געב מיר א גוטע יאר, הייליגער באשעפער, הייליגער באשעפער, איך וויל האבן א הייליגע יאר, איך וויל האבן א ערליכע יאר. א מענטש זינדיגט, יעדע עבירה מיט יעדע שלעכטע קוק, מיט יעדע שלעכטע מחשבה ווערט באשאפן פון דעם קליפות און משחיתים וואס די באגלייטן דעם מענטש, די לאזן נישט אפ דעם מענטש, די גייען מיט דעם מענטש סיי ביים לעבן און סיי נאך די לעבן, נאך די פטירה. מוהרא ש חיזוק דער ליינער פלעגט זאגן, דאס וואס מ'זעט א מענטש פלוצלינג ער ווערט אין א שלעכטע גיסטע, וואס איז געשען? ביסט דאך אויפגעשטאנען געהעריג, כ'ווייס נישט, לאז מיך אפ, שטיי נישט דא נעבן מיר, א מענטש ווערט אין א שלעכטע גיסטע, ווערט ממש, וואס איז עס? וואס איז געשען? ס'האט זיך דאך גארנישט געשען. זאגט מוהרא ש, דאס זענען די קליפות און משחיתים וואס שטייען ארום דעם מענטש און זיי מאכן אים אריין, ווארפן אים אריין אין א עצבות און א מרה שחורה. אבער ס'איז דא א וועג וויאזוי מ'קען פטור ווערן פון די קליפות און משחיתים. אז מען זאגט פארן אייבערשטן דיבורים פון דודי, מען פארציילט פארן אייבערשטן וואס מען האט געטון און מען בעט דעם אייבערשטן, הייליגער באשעפער איך וויל זיין א ערליכער איד, הייליגער באשעפער איך וויל זיין מיך מוחל וואס איך האב געטון, הייליגער באשעפער, פשוט'ע דיבורים, פשוט'ע דיבורים. יעדער קען עס טון מקטן ועד גדול, די עצה פון הייליגן רעבן, זיי דיך מתבודד, זאג פארן אייבערשטן אפאר ווערטער, בפרט אין אזא הייליגע צייט פון הושענא רבה, מען גייט דאס אויסשרייען, מען גייט ארומגיין די די הקפות און מען גייט אויסשרייען הושענא, הייליגער באשעפער העלף מיך, און נאכאמאל און נאכאמאל העלף מיך, הושענא, העלף מיך רבונו של עולם, אלע קליפות, אלע משחיתים וואס א מענטש האט באשאפט. די אלע ווערן אויס ווערט בטל. נאר וואס דען זיי ווארפן אריין די מענטשן אין א ייאוש און א עצבות אז די מענטש קען נישט עפענען דאס מויל פארן אייבערשטן. טייערע אידישע ברידער לאמיר יעצט אויסנוצן די הייליגע טאג הושענא רבה, לאמיר בעטן דעם אייבערשטן אז מען זאל מיר האבן א גוט יאר, רבונו של עולם געב מיר א גוט קוויטל, הייליגער באשעפער, אוי וואס איז דורך געגאנגען פאריאר אויף אידישע קינדער, יעדער איינער ווייסט דאך ביי זיך וואס איז דורך געגאנגען, די אידישע קינדער מוטשענען זיך ברחניות בגשמיות, לאמיר אויסנוצן די הייליגע צייט און בעטן פאר זיך א נייע צעטעלע הושענא.

טייערע הארציגע ברידער! שוין דורכגעגאנגען. די הייליגע טעג און שטיי מיר שוין יעצט ממש ביים ארויסגאנג, אנגעפאנגען מיט סליחות, חודש אלול, ראש השנה, מיר אלע זוכה געווען צו זיין ביים הייליגן רעבן, דורך געגאנגען די הייליגע עשרת ימי תשובה, די הייליגע יום כיפורים, די הייליגע יום טוב סוכות איז שטארק געשען יעצט ממש ביים ארויסגאנג פון די הייליגע טעג, א מענטש מאכט זיך אמאל א חשבון, איך ווייס נישט, איך בין אזוי פארשטאפט, אזוי פארשטיינערט, איינער האט התעוררות ראש השנה, איינער האט התעוררות יום כיפורים, כ'ווייס נישט, די אלע זאכן רעדן נישט צו מיר, איך בין פארשטאפט, כ'האב נישט קיין שום געפילן. שטייט און מען ווארט ווען וועל איך שוין האבן עפעס א שטיקל געפיל צו רעדן צום אייבערשטן, עמער זאל איך בעטן דעם אייבערשטן, טייערע אידישע קינדער, טייערע אידישע ברידער, מען ווייסט קיינמאל נישט וואסערע ווארט, וואסערע דיבור ס'קומט אן אויבן ביים אייבערשטן, און דאס ברעכט אויף אלע טירן. אמאל איז דאכט זיך פאר א מענטש יעצט וויין איך, יעצט האב איך א התעוררות, יעצט בין איך גוט, יעצט בין איך קאלט, יעצט האב איך נישט קיין התעוררות, און דאס איז אלץ צוריק פון פון רעדן צום אייבערשטן, ס'איז אלץ צוריק פון זאגן תהלים, פון זאגן תפילות, אבער ס'איז א טעות, מען דארף רעדן צום אייבערשטן סיי מיטן געפיל סיי אן געפיל. מען האט נישט קיין השגה וואס איין דיבור א אידיש א איד קומט צום אייבערשטן און געבט א זאג א ווארט צו וועלכן אייבערשטן רבונו של עולם העלף מיך הושענו העלף מיך און עס איז נאכאמאל הושענו העלף מיך הושענו העלף מיך וואסערע נחת רוח טוט זיך אויבן אין הימל א מענטש וואס ליגט אין מדר הקליפות אזוי אראפגעפאלן אזוי אוועקגעפאלן אזוי אין די זיינע תאוות אין זיינע שלעכטע זאכן מידות רעות. פלוצלינג געט ער זיך אוועק אויף און ער שרייט צום אייבערשטן, טאטע הושענא העלף מיר, אלע קליפות אלע מקטריגים ווערן פון דעם פארברענט, און וועגן דעם איז דא אויף דעם אזא נסיון, אז עס נישט עפענען דאס מויל, דער רבי זאגט, איז פיר א מעשיה, דער רציה איך איהר קומען און געזאגט פארן בעש ט איז איין זאך זאלסט נישט שרייען, זאלסט נישט שרייען ווייל אויב דו שרייען משוגעניש ווערט. און מרן שליט א האט מגלה און הארה פארסמ'ט די גרויסקייט פון א איד, אפילו ער פארכאפט ביים רוצח, ער פארכאפט ביי די קליפות, די גאנצע מח איז אים איין שטיק נארישקייטן, טומאה, נעבעך ער קוקט שמוץ, היט זיך נישט די אויגן, אבער פלוצלינג געט ער א זאג פארן אייבערשטן, הייליגער באשעפער העלף מיך, הייליגער באשעפער העלף מיך, הייליגער באשעפער, הייליגער באשעפער. טייערע הארציגע ברידער לאמיר אויסנוצן די הייליגע טאג הושענא רבה, ס'איז זייער א הייליגע צייט יעצט, לאמיר זיך מקבל זיין גוטע קבלות, לאמיר נישט ארויסגיין פון דעם הייליגן טאג אן א פרישע קבלה, אן זיך עפעס אונטערנעמען, לאמיר זיך מקבל זיין אז עמער אלץ שרייען צום אייבערשטן, אלץ רעדן צום אייבערשטן אפילו מ'וועט אראפפאלן.

הייליגער באשעפער ווארף מיך נישט אוועק, הייליגער באשעפער מיך, מיינע דורות זאלן זיין אלץ ביי די אמונה, אלץ געדענקען אז ס'איז דא א באשעפער, מען קען זיך צוריק קערן צו אים, דאס איז די עיקר וואס מען דארף מתפלל זיין, דעמאלטס איז שוין דא אלעס, שוין דא פרנסה, איז שוין דא נאך וואס א מענטש דארף, אז א מענטש האט דעם אייבערשטן האט ער אלעס, גלייבטס מיר דאס דארף מען בעטן, הייליגער באשעפער איך וויל בלייבן מיט דיר.

גיימער יעצט ארום גיין די דריטע הקפה אינמיטן פון תפארת יעקב אבינו. גיימער בעטן דעם אייבערשטן. אבער אפילו אונז זעמער אין אזא טיפע גלות, אונז זעמער כבי שוא בגולה, אפילו זענען מיר גואלו וסירו, אונז זענען מיר אין גלות, אונז זענען מיר פארטריבן צווישן אומות העולם זריעה ביים אחיסעהו, גייען מיר אונז בעטן דעם אייבערשטן אז אונז זאל מיר זוכה זיין בלייבן יחידו ליחדך, בלייבן געדענקען פונעם אייבערשטן, חביקו דביקו בך, מען זאל בלייבן אלץ מיט די ריינע אמונה, דבוק צו די אייבערשטער. היינט איז זייער א הייליגע טאג הושענא רבה, מ'קען יעצט אויספוילן, א גאנץ יאר זאל מען זיין דבוק צו די הייליגע באשעפער, אז מ'איז דבוק צום הייליגן באשעפער, אז מ'לעבט מיטן אייבערשטן, דעמאלטס האט מען א גוטע לעבן. ווער ס'איז ביים אייבערשטן, ווער ס'איז נאנט צום אייבערשטן, דער האט אלעס וואס ער דארף. מ'דארף נאר בעטן דעם אייבערשטן, יעדער איינער ווייסט דאך ביי זיך זיין היינט איז זייער שווער צו זיין אפגעהיטן, מהרש א ברענגט. אז אונז זעמיר יעצט אין די דור קודם ביאת משיח, האמיר אונזער נסיונות פון דור המבול און פון דור הפלגה, מען האט אונז אריינגעווארפן אין אזא דור, מרן שרייבט ס'איז קיינמאל נישט געווען אזא צייט, דור המבול און דור הפלגה, נסיונות פון ניאוף, נסיונות פון מינות און אפיקורסות. אמאליגע צדיקים ווען זיי פלעגן רעדן שנה רבה פלעגן זיי בעטן אז מען זאל גיין אז מען זאל בעטן דעם אייבערשטן אז מען גייט ארויס אין גאס זאל מען האבן שמירת עיניים, היינט דארף מען בעטן דעם אייבערשטן אז מען זיצט אינדערהיים, אז מען זיצט אין אפיס, מען זיצט אין קאר, מען זיצט אין בית מדרש, וואו מען זיצט נאר זאל מען האבן שמירת עיניים. מ'דארף זיך מקבל זיין אזא הייליגע טאג, מ'דארף זיך מקבל זיין אזא הייליגע טאג אז מ'גייט פארן אייבערשטנ'ס וועגן, גייט מען אוועק ווארפן אלע זאכן וואס מ'קען אויף דעם זען עבירות, ס'איז שווער אויסצורעכענען די נעמען, ווייל יעדן טאג קומען ארויס פרישע זאכן, אבער א מענטש ווייסט ביי זיך, וואו פאל איך? הייליגער באשעפער, איך שעם מיך פון דיר, וואו פאל איך? וואס טו איך דא?

די יצר הרע קומט צו א מענטש און מאכט אים אויסקוקן כאילו ס'איז דא עפעס אינטערסאנטע זאכן וואס צו קוקן, דו פארפאסט עפעס, און נאכדעם כאפט ער אים אריין א בחינה אין א נעץ פון טויט, מען פארלירט אלעס, מען פארלירט די שטוב, מען פארלירט די ווייב, מען פארלירט די קינדער, מען פארלירט די תפילין, מען פארלירט גאר דעם פיוס, מען פארלירט שבת, מען פארלירט אלעס, אז מען היט זיך נישט די אויגן. און דאס פאלט מען נעבעך אראפ אין פגם הברית, ס'ווערט ביטער פאר די מענטש, ביטער פאר די לעבן, לאמיר יעצט בעטן דעם אייבערשטן אז מען זאל קענען האבן די שטארקייט, לכאורה דאך א מורא'דיגע קשיא, דער נשיא האט געפרעגט דעם רעבען, איך פארשטיי נישט, וואס איז פשט פון עס באדערט דאס? דאס הייסט דו זאגסט פאר א מענטש בעט דעם אייבערשטן צו זיין א ערליכע איד, בעט דעם אייבערשטן צו זיין וואויל, ס'איז דא א בחירה אויף דעם? ס'איז דא א בחירה? הכל בידי השמים, חוץ מיראת שמים, אלץ קען מען בעטן דעם אייבערשטן, אבער צו זיין א ערליכע איד, וואס הייסט בעט דעם אייבערשטן, דו דארפסט זיין א ערליכע איד, מען האט דיר דאך געגעבן א בחירה, האט אים דער רבי געזאגט, אף על פי כן, דער רבי האט אים געמאכט אזוי אוועק געמאכט זיין קשיא, דיך פעלט א שטארקע קשיא, וואס הייסט וואס הייסט בעט דעם אייבערשטן, בעט דעם אייבערשטן אויף א הויז, בעט דעם אייבערשטן אויף א קאר, בעט די אייבערשטער איך זאל קענען זיין עומד בנסיון זיין, מען האט זיך געגעבן א בחירה, האט דער רבי געטון אלעס וואס מ'קען, דער רבי האט געוואוסט דאס איז זאכן וואס מ'קען נישט פארשטיין, אז אפילו מען געבט פאר א מענטש א בחירה, דאך דארף ער צוריק קומען צום אייבערשטן און בעטן, הייליגער באשעפער, איך וויל האבן כח בוחר צו זיין בטוב, הייליגער באשעפער, איך וויל קענען בוחר זיין, איך וויל קענען אויסדערוועלן די גוטע וועג אין לעבן, איך לייג נישט אראפ די ד' מינים, רבונו של עולם, איך גיי נישט נעמען, וואס גיי איך נעמען באלד אין א האלבע שעה ארום, וואס נעם איך אין מיין הענט אנשטאט די עסק, א טעלעפאן, און וואס טו איך מיט די טעלעפאן? ניץ איך עס פאר גוטע זאכן איז גוט, אבער וואס טו איך מיט דעם? קוק איך עבירות? אוי ווי מען מוטשעט זיך נאכדעם אז מען קוקט עבירות! אוי ווי מען מוטשעט זיך נאכדעם אז מען קוקט עבירות! מען פאלט נעבעך אראפ און די קליפות לויפן נאך, מען קען נישט, מען קען נישט לעבן! טייערע אידישע ברידער, לאמיר זיך מקבל זיין יעצט אין הושענא רבה איז די בעסטע זאך, מען גייט האבן שמירת עיניים און בעטן דעם אייבערשטן מען זאל זוכה זיין צו זיין יחידו ליחדך, נאר טראכטן פונעם אייבערשטן, און אפילו צו כבישי בגולו, אפילו מ'איז אין גלות זאל מען בלייבן מיטן אייבערשטן, לאמיר זיך מקבל זיין קבלות אין קדושה, לאמיר זיך מקבל זיין קבלות אין טהרה, לאמיר זיך מקבל זיין אז מ'גייט זיין ריין פארן אייבערשטן, האבן גוטע חברים וואס רעדן איידל, וואס רעדן זויבער, נישט גיין אויף פלעצער וואס מ'רעדט נישט, וואס מ'רעדט ניבול פה.

יעדער איינער וויל עפעס פועל'ן, יעדער איינער דארף א ישועה, זה בקוי' וזה בקוי', איינער ווארט אויף א שידוך, איינער ווארט אויף פרנסה, איינער ווארט אויף קינדער, איינער ווארט אויף געזונט, אויף א ישועה, איינער דארף שדוכים פאר די קינדער, יעדער דארף א ישועה. די הייליגע חכמים זאגן, די אייבערשטער זאגט אונז פסחי לי פסח כחידו של מחט, טו דו עפעס, ואני אפטר לך ופסחך כפסח של אילם, טו דו עפעס, געב מיר עפעס, די אייבערשטער בעט אונז געב מיר עפעס, לאמיר מאכן עפעס א געשעפט אזא הייליגע טאג מיטן הייליגן באשעפער, לאמיר זיך מקבל זיין עפעס א גוטע זאך וואס מיר זענען שטארק אין דעם, עפעס א קבלה אין קדושה, א קבלה אין טהרה, דאס איז די עיקר וואס מען דארף זען, זיין א. די מדת היסוד דאס זאל זיין אויסגעהאלטן ביי די מענטש, די אויגן זאלן זיין ריין, די מח זאל זיין ריין, די מענטש זאל נישט פאלן רחמנא ליצלן אין עבירות, לאמיר זיך מקבל זיין מען האט שוין פריער גערעדט פון דעם אביסל פון שמירת עיניים, אפשר אין אזא הייליגע טאג ווי הושענא רבה קען מען פועל'ן, אפשר היינט וועט זיך עפענען די הערצער פון אידישע קינדער. אוי ווי ביטער ס'איז אז מ'היט זיך נישט די אויגן, אוי ווי ביטער, אוי ווי מ'דארף וויינען, אוי וויפיל טרערן מ'דארף פארגיסן נאכן דערלעבן אז מ'היט זיך נישט, אז מ'היט זיך נישט די אויגן, אלעס קומט אן שווער, אלעס קומט אן שווער, די גאנצע לעבן פארלירט די אפעטיט פון לעבן, נאכדעם זעט מען נעבעך, מ'דארף זיך נעבעך פאר'סמ'ען. אדער דארף מען זיך אנטרינקען, אלעס קומט פון דעם ווייל די לעבן האט נישט קיין טעם, פארוואס האט די לעבן נישט קיין טעם? ווייל מען היט נישט די אויגן, מען פאלט אין פגם הברית, וואלט א מענטש געווען נזהר אין די הייליגע, אומהייליגע אויגן, וואלט אים די לעבן געווען אזוי געשמאק, אזוי זיס, מען וואלט נישט געדארפט אנטלויפן פון דעם, ווייל מען שפירט דעם אייבערשטן, אז מען האט אפגעהיטענע אויגן שפירט מען דעם אייבערשטן, מען איז ארומגענומען מיט די אייבערשטער, לאמיר זיך מקבל זיין. לאמיר זיך מקבל זיין אזא הייליגע טאג, איך ווייס נישט איך בין די ריכטיגע מענטש צו שטיין דא און בעטן די עולם, ווייל אלעס ווענדט זיך אין די בעל דרשן, אזוי זאגן די הייליגע חכמים, כל מי שיש בו יראת שמים דבריו מתקבלין, ווער ס'איז א ערליכע איד נעמט מען אן זיינע ווערטער, אפשר דארף מען נעמען א צווייטן זאל מעורר זיין דא אין בית מדרש, אבער שוין העכסט צייט, אונז זעמיר דא מקרב דעם הייליגן רעבן אין אזא הייליגע חדר היכל הקודש, לאמיר זיין נאר געהיטן, ערליך, קלאפן שמעיה פארן אייבערשטן, מענטשן נישט טערסאנט וואס מענטשן זאגן, וואס מענטשן האלטן פארן אייבערשטן, זיין אויסגעהאלטן פארן אייבערשטן, די אייבערשטער זעט דיך אלעס, די אייבערשטער ווייסט דאך אלעס, וויילע פנים וועסטו קומען נאכדעם צום אייבערשטן בעטן, איך דארף פרנסה, איך דארף דאס, איך קוק דיך אן ווי אזוי דו זעסט אויס, איך וויל נישט האבן קיין מוסר, איך וויל געבן חיזוק. אפשר מען זאל מקבל זיין אזא הייליגע טאג צו האבן גוטענע אויגן, הייליגע אויגן, ריינע אויגן, ברענגטס נישט אריין אין שטוב קיין טעלעפאן וואס מען קען אויף דעם זען נייעס מיט זאכן, ברענג נישט אריין אין שטוב קיין שום זאך וואס מען קען מיטהאלטן פון די גאס, ס'לוינט נישט, לאמיר זיך מקבל זיין אזא הייליגע טאג מעג מען נישט קוקן קיין נייעס, נייעס דערשרעקט, נייעס נעמט אוועק פונעם אייבערשטען, ס'פארדאמט די מענטש. סתם נייעס, מען רעדט נישט דא פון קיין עבירות, סתם נייעס, מיטהאלטן די די נייעס יענע נייעס, ס'נעמט אוועק פונעם אייבערשטן, ס'נעמט אוועק פון די תורה, ס'נעמט אוועק פון די שלום בית, ס'נעמט אוועק פון די קינדער, לאמיר זיך מקבל זיין אזא הייליגע טאג, געענדיגט מיט די נייעס, געענדיגט מיט, איך דארף נישט די אלע זאכן, איך הער נישט קיין נייעס, איך קוק נישט קיין נייעס, איך גיי ארויס צופרי, איך גיי דאווענען, איך גיי אין מקווה. און איך האב מיר זוכה כ'כאפ אביסל חומש אביסל משניות איך גיי איך אין כולל גיי איך ארבעטן בין איך וואס איך טוה בין איך א מלמד איך גיי ברענגען פרנסה איך ענדיג פרנסה איך קום אהיים איך העלף אביסל אינדערהיים די ווייב און קינדער איך גיי ווייטער צוריק צו די הייליגע תורה ברענג נישט אריין אין שטוב קיין טעלעפאן וואס מ'קען אויף דעם קוקן און קויפן לאז דיין שטוב הייליג לאז דיין שטוב הייליג לאמיר האבן א פלאץ פאר אונזערע קינדער זאלן בלייבן ערליכע אידן.

אין פופציג יאר ארום, אין זעכציג יאר ארום, אין זיבעציג יאר ארום, אין הונדערט יאר ארום, וועלן אונזערע אייניקלעך אויכעט אנכאפן די הייליגע ד' מינים. ס'איז א פחד, ס'איז א שרעק, וואס טוט זיך אין די גאס. דאס אז אונז זיצן מיר אין די סוכה, דאס אז אונז זעמיר אידן, אונז גיימיר בארד און פאות איז נאר ווייל אונזערע זיידעס זענען געגאנגען צו צדיקים און זיי האבן געפאלגט תמימות'דיגערהייט צדיקים. פארוואס זאל מען זיך אונז אויסלאכן? פארוואס פיל איך מיך אז איך בין א חסידיש איד אז איך גיי מיט א שטריימל מיט א בעקיטשע ס'איז מיר שוין גענוג? לאמיר פאלגן די הייליגע צדיקים, לאמיר נישט ארייננעמען אין שטוב קיין שום קיין שום איך קען נישט זאגן קיין נאמען וואסערע נאמען ס'איז ווייל יעדן טאג קומט ארויס א צווייטע זאך, לאמיר האלטן אונזער שטוב זויבער ריין, א פלאץ פאר אונזערע קינדער זאלן זיי אויפוואקסן מיטן אייבערשטן אין אזא הייליגע טאג הושענא רבה, אין אזא הייליגע טאג הושענא רבה אפשר זיך עפענען אונזער הארץ. אפשר ווען מ'שוין אפמאכן שוין גענוג געווען גענוג וואס גענוג געווען גענוג געקוקט די נייעס קוק נישט נעם דיך פאר אזא הייליגע טאג קוק נישט גארנישט ס'איז נאר אזאך אוועקצונעמען די מענטש פונעם אייבערשטן און נאכדעם פאלט מען אריין אין א מרה שחורה און נאך דארף מען גיין זיך היילן מיט מעדעצינען מיט דאקטוירים די מענטש הייבט אן לעבן אין פאניק אין שרעק נישט דא וואס צו הערן אויף די נייעס נישט דא וואס צו קוקן אויף די נייעס ס'איז נאר אוועקצונעמען די מענטש פונעם אייבערשטן אפילו אידישע נייעס. אַלע הײליקע טאָג, הושענא רבה, איך האָב אַן איבעריקע מינוט, פֿאַרװאָס זאָל איך קוקן אױף מײַן טעלעפֿאָן? איך האָב אַן איבעריקע מינוט, איך נעם אָן אַ פּרק משניות. אָבער מ'איז אַזױ צוגעקלעבט צו דעם הײליקן באַשעפֿער חבֿקו דבֿיקו בך, איך װיל זײַן צוגעקלעבט צו דיר, אײבערשטער. איך גיי, איך לײג נישט אָפּ די ד' מינים, רבונו של עולם. איך בין מיך מקבל יעצט, איך גיי זײַן אַ ערלעכער ייִד, און הײליקער באַשעפֿער, העלף מיך.

דא געווען א ביי די ביים ווינקל פון די גאס דא ביי די קארנער א איד גייט צופרי אין בית מדרש ערבים מקדש קומט א טראק און האקט אים אראפ א מענטש ווייסט א מינוט פארדעם וואס גייט זיין? א מענטש ווייסט א מינוט פארדעם וואס גייט זיין? לאמיר זיך מקבל זיין און צו אונז מיר עפעס עפענען אונזער הארץ א פסח יחידי של מחט רבונו של עולם איך גיי מיך פארנעמען איך איך געענדיגט געענדיגט איך גיי זיין א ערליכע איד איך גיי זיין א ערליכע איד אבער העלף מיך וועט זיך דער אייבערשטער העלפן הושענא אדם ובהמה הושענא. טייערע הארציגע ברידער, גייען מיר יעצט ארום גיין די זעקסטע הקפה, מידת היסוד, די מידה פון יוסף הצדיק, און די גאנצע הושענות גייט מען בעטן דעם אייבערשטן אויף פרנסה, עס זאל זיין שפע אויף די וועלט, כידוע שטייט אין הייליגן זוהר, אין די זוהר הקדוש, פארהאן די מזלזל בפרי מדינם, פרי דינם, און ווער עס איז מזלזל אין ברעקעלעך ברויט, עניות רדפה הבשר העט אים נאכלויפן עניות, כל שכן מאן דמזלזל בפרי דמוחא, זיכער ווער עס איז מזלזל אין דעם מידה און נתפויג און בברית און מוציא זעיר לבטלה רחמנא לצלן איז קאלטשקין דער רודער פארן יסור בייסטעריי לויפט אים נאך די עניות וויפיל מען ארבעט וויפיל מען פרובירט צו פארדינען גייט עפעס נישט האלט זיך עפעס נישט האלט זיך נישט די געלט ביי די מענטש וויפיל מען פארדינט מען לייגט שוין אוועק פארלירט מען עס. גיי מיר יעצט אויסשרייען צום אייבערשטן הושענא הייליגער באשעפער העלף מיר, איך וויל זוכה זיין צו זיין א צדיק, הייליגער באשעפער איך וויל אויך זיין בקדושת יוסף א צדיק, אז א מענטש בעט אויף דעם יעדן טאג רבונו של עולם איך וויל זיין א צדיק האט דער רבי געזאגט, ווער ס'וועט בעטן דעם אייבערשטן יעדן טאג מאך התבודדות ותפילה וועט ער זוכה זיין צו ווערן א גרויסער צדיק כמוני ממש. טייערע הארציגע ברידער, לאמיר זיך מקבל זיין אזא הייליגע טאג, עפעס א שיינע זאך פארן אייבערשטן. די הייליגע צדיקים, די הייליגע די הייליגע סאטמארער רבי זכי' זיגעלייט ווי ער פלעגט רעדן, הושענא רבה, פלעגט ער רעדן אויך צו די ווייבער שול, ער האט זיך געבעטן ביי די אידישע פרויען, אידישע מאמעס, אלץ רחמנות. האטס רחמנות, האטס רחמנות, וועגן א קלייניקייט, וועגן א קלייניקייט פארלירט מען אלעס, פארוואס זאל מען נאכמאכן די גויים, פארוואס זאל מען גיין אנגעטון ווי די גוי, דער גוי וויל דיך הארגענען, דער גוי האט געהארגעט אונזערע זיידע, דער גוי, די גוים וואס ברענגען די מאדעלס וואס מאכן מען זאל זיי וועלן, די האבן דיך געהארגעט אונזערע זיידעס, פארברענט אונזערע זיידעס. זייל מיר זאגן וואס הייסט שיין, זייל מיר זאגן וואס הייסט, וואס הייסט א שיינע, א שיינע וועג ווי אזוי אנצוטוהן, לאמיר זיך מקבל זיין אז די הייליגע טאג ווי הושענא רבה, מען גייט גיין איידל אנגעטוהן. מען ברענגט זיך אליינס צרות, מען ברענגט זיך אליינס שוועריקייטן. לאמיר זיך מקבל זיין און מיט אכטונג געבן אויף די צורעק פונעם קאפ, מיר גייען נאך צוגעדעקט די קאפ, און אז מען קען זוכה זיין, מען קען זיך אפשערן די האר, מען קען זיך נישט פארשטעלן וואס איז די טובה מען טוט פאר זיך, פאר די נשמה, וואס מען טוט פאר די קינדער, וואס מען טוט פאר די דורות, די זעלבע זאך וואס מיר האבן פריער גערעדט, די זעלבע זאך גייט אן אין ווייבער שול, דאס אז אידישע מאמעס גייען אן דאס, אז עס איז דא היינט אידישע פרויען וואס. אדער אין א אידישער שטוב איז עס נאר ווייל אונזערע באבעס האבן געפאלגט די צדיקים, זיי האבן נישט געווען קיין אויבער חכמים, און זיי האבן געפאלגט, מען גייט זיך אפשערן, מען האט זיך אפגעשוירן, מען האט נישט געזוכט, אפשר קען מען זיין א איד אזוי און אפשר קען מען זיין א איד אזוי און אפשר קען מען, ס'איז נישט וויכטיג, ס'איז ווער זאגט ס'איז וויכטיג און דאס עפעס איז וויכטיג, אפשר איז וויכטיגער עפעס אנדערע זאכן, דאס אז אונז האבן היינט ערליכע שטובער דאס איז נאר ווייל אונזערע עלטערן אונזערע באבעס זענען געגאנגען בתמימות ופשיטות און זיי האבן זיך געפאלגט די צדיקים, לאמיר אונז אויכעט פאלגן די צדיקים, לאמיר נישט אוועקגיין פון זייער וועג, דאס וועט ברענגען שפע, דאס וועט ברענגען פרנסה. אן א שימוש שרייבט מהרש אין אשר בנחל אז א פרוי וואס איז אויך און שערט זיך אפ די האר דורך דעם ברענגט זי שפע אין שטוב, ברענגט זי פרנסה אין שטוב, אירע קינדער וועלן זיין צדיקים, אירע קינדער וועלן זיין ערליכע אידן. לאמיר נאכגיין די צדיקים, לאמיר נישט נאכגיין קיין שלעכטע חבר'טעס, לאמיר נישט נאכגיין קיין שלעכטע זאכן, דעמאלטס וועט זיין גרויס שפע, די גאנצע הושענא פון די זעקסטע הקפות איז אלץ נאר מען בעט אויף שפע, ס'זאל זיין די ערד זאל ארויסגעבן גוטע פרוכטן, אלעס זאל זיין.

מאכן באקוועם טאטע, מאכן באקוועם דארט, ס'איז זייער געשמאק פון די, מאכן אלע זאכן, גרעסטע זאך וואס קען זיין, קומען צום הייליגן רעבן, עד כדי כך אז די הייליגע רבי נחום וואס די גאנצע וועלט לעבט אויף רבי נחום'ס חיזוק, האט רבי נחום געזאגט איך וועל דיר אריבערקומען נאכאמאל מגולגל ווערן נאכאמאל, ווערט כח פאר די גאנצע לעבן דא, ווערט כח מגולגל צו ווערן, רבי נחום זאגט איך קום נאכאמאל, איך קום נאכאמאל אראפ צו קענען זיין ביים הייליגן רעבן, און דארף פאלגן דעם רעבן. פאלגענדע העליע איז די הייליגע תלמידים פון רבי מהרא ש האט אונז געבעטן אז מען זאל זיך אפשערן, גייען מיר זיך אפשערן און איך בעט אויך אלע מענער אלע תלמידים דא מען זאל מחזק זיין אינדערהיים נישט אפלאכן פון דעם מחזק זיין רעדן צו די קינדער פון די שיינקייט פון דעם. אזוי האט זיך געהאלטן ערליכע אידישע דורות, אזא הייליגע טאג און שיינע רבי קען מען עס פועל'ן, דוקא דארף מען עס פועל'ן ביי זיך. ביי זיך דארף מען עס פועל'ן, אויב איך וויל גארנישט, איך וויל נאר זיין דבוק צו צדיקים, פאלגן צדיקים, נאכגיין צדיקים. נאכאמאל וואס האט מען פריער געשמועסט, דאס אז אונז שטייען מיר דא אין בית מדרש, אונז האבן שיינע ערליכע שטובער, דאס איז נאר ווייל אונזערע זיידעס זענען געווען תמימים, תמימות'דיגע אידן, זענען אדורכגעגאנגען א שווערע מלחמה, דאס קען מען נישט משיג זיין, מ'האט גענומען גאנץ כלל ישראל פארברענט, די גרעסטע רציחה, מיט די גרעסטע אכזריות, ס'איז נישטא קיין ווארט וואס מ'קען זאגן וואס מ. רציחה איז קליין געזאגט, אכזריות איז ביליג געזאגט, נעמען א גאנצע פאלק, אנשים נשים וטף, מענער פרויען קינדער, יעדן טאג טראגן טרעינס, באנען, פארברענען, פארגאזן, טויזנט, צען טויזנט, צוואנציג טויזנט, גאנצע שטעט, גאנצע קהילות, גאנצע ישיבות, גאנצע כוללים, און וואס איז געבליבן? א ברעקעלע פון כלל ישראל, און די האבן זיך אנגעכאפט אין ערליכע אידן, און די ערליכע אידן האבן געזאגט, דאס טאר מען נישט האבן אין שטוב, און דאס זאל מען יא טון, און דאס זאל מען נישט טון, און זיי האבן געפאלגט, שטיי מיר אונז דא יעצט, און האמיר האמיר שיינע לעכטיגע דורות, דארף מען אונז אויכעט פאלגן צדיקים, זיך מקבל זיין, אוועקווארפן די אייגענע שכל, איך האב נישט קיין שכל, איך פאלג, יא, הו, רישט נישט אויס הערן די אלע רבנים, די רבנים זאגן ווייטער, די רבנים זאגן ווייטער, איך ווייס נישט, איך בין א תם.

לאמיר אריינכאפן די לעצטע מינוטן, בעטן דעם אייבערשטן, הושענא, און נאכאמאל הושענא, און נאכאמאל הושענא, דער הייליגער רבי זאגט, הושענא רבה איז א בחינה פון א דיבור בלא דיעה, מען שרייט הושענא, הושענא, איך ווייס נישט וואס, אבער העלף מיר, העלף מיר, רבונו של עולם, דו ווייסט וואס פעלט מיר, רבונו של עולם, דו ווייסט וואס איך דארף, רבונו של עולם, דו ווייסט מיין הארץ. אה, דער הייליגער רבי האט געזאגט, אויב מענטש זאל רעדן צום אייבערשטן, אפילו ער קען נישט רעדן צום אייבערשטן, זאל ער נאר שרייען איין ווארט, הייליגער באשעפער, הייליגער באשעפער, ווערט פון אים א מורא'דיגע רעש, א מורא'דיגע, א מורא'דיגע טומל אויבן אין הימל, דער מענטש קומט צום אייבערשטן, הושענא, הושענא, הייליגער באשעפער, העלף מיר, לאמיר זיך מקבל זיין אזא הייליגער טאג, אז אונז זאל מיר יעדן טאג רעדן אפאר דיבורים צום אייבערשטן. קען מען זיך מקבל זיין מ'שטייט אויף צופרי, זיך אוועק רייסן אפאר מינוט, א מינוט צוויי דריי, שטיין אין א זייט און רעדן צום אייבערשטן, איבערגעבן דעם טאג פארן אייבערשטן, דער רבי זאגט איך שטיי אויף צופרי, איך גיב זיך איבער צום אייבערשטן, ס'איז א אנדערע טאג, ס'איז א אנדערע לעבן, מען גיבט איבער די ווייב צום אייבערשטן, די קינדער צום אייבערשטן, די פרנסה צום אייבערשטן, די קאר צום אייבערשטן, נאכדעם טראכט מען שוין נישט, וואלט געקענט זיין אזוי, וואלט געקענט זיין בעסער, כ'האב דאך אלעס איבערגעגעבן צום אייבערשטן. לאמיר זיך מקבל זיין אזא הייליגע טאג אז אונז גייען מיר זוכה זיין צו לערנען יעדן טאג אביסעלע חומש. היינט איז שנה רבה, היינט איז זונטאג, לאמיר אנהייבן לאמיר אנהייבן נאכאמאל חומשי חומשי תורה, יעדן טאג אביסעלע חומש בתמימות ופשיטות, בתמימות ופשיטות, פאלגן א צדיק, אוי ווי לעכטיג איז אז מען פאלגט א צדיק, אוי ווי גוט איז אז מען פאלגט א צדיק. לייג אוועק אלע חכמה'לעך, לייג אוועק אלע זאכן, גיי נעם א חומש יעדן טאג בתמימות ופשיטות אביסל חומש, מיט אביסל תרגום, און אז מען איז אויך אביסל רשע, לאמיר זיך מקבל זיין הושענא רבה, מען הייבט היינט אן אביסל חומש יעדן טאג, נישט אויסהערן קיינעם, נישט קוקן אויף קיינעם, נישט אויסהערן קיין ליצנות, לאמיר נעמען א משניות יעדן טאג אביסעלע משניות. לאמיר נעמען א גמרא, לאמיר זיך מקבל זיין אביסל לערנען גמרא, אביסעלע גמרא יעדן טאג, גמרא איז מקדש און מטהר די מענטש, אונז גיימיר יעצט אריבער גיין די די זיבעטע הקפה, מען גייט שרייען צום אייבערשטן, די אייבערשטער זאל אונז העלפן בזכות אברהם, בזכות יצחק, בזכות אלע צדיקים, דארף מען געדענקען, טייערע אידישע קינדער, טייערע אידישע ברידער, נאר אז מען האט א צדיק, נאר אז מען גייט מיט א צדיק, דעמאלטס האלט זיך די אידישקייט, האלט זיך די דורות, די אלע וואס האבן חוזק געמאכט פון בעל שם הקדוש, די אלע וואס זענען נישט געגאנגען מיט בעל שם הקדוש איז גארנישט געבליבן פון זייערע דורות, מוהראש פלעגט חזר'ן ביי די שירים אפילו היינט, אלע וואס פאררופן זיך נישט קיין חסידים, אלע שטאמען פון חתים, אלע שטאמען פון זיידעס און עלטער זיידעס וואס זיי האבן יא געהאט א צדיק, נאר אזא שטוב האלט זיך נאר אז מען גייט מיטן הייליגן צדיק מיטן הייליגן רעבן און זיך זוכה געווען און זיך מקרב צום רעבן די גאנצע שטוב זאל זיין געבויט אויף דעם, איך האב נישט קיין שכל איך ווייס גארנישט נאר וואס די רבי זאגט לאמיר זיך מקבל זיין, אונז מוז זיך מקבל זיין צו היטן די אויגן און זיך מקבל זיין זיך מחזק צו זיין די ווייבער און אויסשעצן און אויסלויבן און אז אויב. מוז מען אויך וויסן זייער א וויכטיגע נקודה, אויב א מענטש האלט נאך נישט ביי א זאך און ער קען עס נאך נישט מקיים זיין, מאך עס נישט אוועק, מאך עס נישט אוועק, זאג איך קען נישט, ס'איז זייער א שיינע זאך וואס יענער טוט, איך בין נאך נישט דערביי, מאך עס נישט אוועק, שפעט נישט אפ, שפעט נישט אפ, דיינע קינדער הערן ווי דו שפעטסט פון אידישע זאכן, זיי וועלן שפעטן נאכדעם פון דיך אויך. יעדע זאך, יעדע אידישע זאך, זעט א מענטש טוט א אידישע זאך, און דו האלטסט נישט ביי דעם, דו קענסט עס נאך נישט טון, דו זאגסט wow, ס'איז מורא'דיג, קוק אן דער איד, וויאזוי ער פירט זיך, קוק אן ווי זיי גייען אנגעטון אזוי שיין, אזוי אידיש, איך קען נישט, איך קען נאך נישט גיין אזוי, אבער שפעט נישט פון דעם, זעסט איינער האט א, איינער האט א זאך ביי זיך אין שטוב נעמט ער נישט אריין גארנישט קיין טעלעפאן, מאך נישט חוזק פון אים, זאג אים פששש, wow, קוק עס אן, אזא שיינע זאך, אזא שיינע שטוב האסטו, איך האלט נאך נישט ביי דעם.

די זעלבע זאך ביי די פרויען, אז איך קען נאך נישט, מיין ווייב זאל גיין אנגעטון אזוי שיין, איך קען נאך נישט אפשערן די האר, אבער איך ווייס וואס איז גוט, נישט איך מאך א חוזק פון דעם, נישט איך מאך עס אוועק. איך שטיי מיר אזא הייליגע טאג הושענא רבה, לאמיר בעטן דעם אייבערשטן, אייבערשט זאל אונז העלפן, אז אונז זאל מיר קיינמאל נישט אראפלייגן דעם אייבערשטן, די ד' מינים וואס גייט מיר יעצט אראפלייגן, אה, זיבן טעג איז מען געווען אזוי צוגעקלעבט צום אייבערשטן, די ד' מינים דאס איז דאך די שם השם, דער צדיק, די לולב, לאמיר עס נישט אראפלייגן, לאמיר בלייבן צוגעקלעבט צום אייבערשטן, צוגעקלעבט צום צדיק, יעדן טאג בעטן דעם אייבערשטן, העלף מיך אייבערשטער, הושענא, למען נייעס מיין נידריגן בלייב איך, הושענא.